Тизрәк кайт алмадың мени шалашы? Тиз кайттым ич. Әле бу тиз йөрүең мени? Бу бетәткә. Бетте, бетте, телефон янында гына утыра. Нәрсә? Әллә берәр хәбәр бармы? Иртәдән бирле утлы табада. Бу килер сәгатен белмәгән кунакларны көтүләренә газабы. Ә мин бер очтан кибеткә кердем. Кибеткә керсәм, ак күмәч артыннан кергән идем, Нәсимә. Алар кече кызларын Тутаев малаена биргәннәр икән. Кешеләр кызларын урнаштыра беләләр. Ниме инде ул ак күмәч? Синнән сорыйм, ниме ул ак күмәч? Белмәссең, йә берәресендә гастриттыр, Берсенә утыз дүрт дисез, икенчесенә егерме сигез. Нинди васыять булсын аларда? Әнә, гарәпләрнең кодалары яшь кенә иде әле, үлгән дә киткән. Күпме әйтергә була сиңа шул үлем турында сөйләмә дип! Җирләр, сырхаулар турында әллә ни! Нәрсә турында гына сөйләшик соң инде? Өйләнешү, кияүгә китү турында сөйләшергә ярамый. Әҗәл турында сөйләшергә ярамый. Ак күмәч турында сөйлик. Әйе, ак күмәч миндә иң әйбәт эләкте. Туй кунакларына куерлыгы. Тагын туй күпме әйтергә була инде сиңа? Ох, температурам да күтәрелә башлады инде ахрысы. Юк, сап-салкын. Соң салкыннан чыга да инде маңгайга тиң. Алыштыр өстеңе, йөрмә болай. Каушап калдым, кушканнарыңны оныттым. Үзем дә иртәдән бирле ут йотып йөрим. Көтелмәгән хәл килеп чыгыр да, бөтен планнарыбызны җимерер, дим. Сиңа гына сиздертмим бит. Барып алыр идем, барып. Болай ут йотып көтеп ятканчы, тиз бездән китсеннәр иде. Әйе шул, нигә алай киләшмәдек икән барып алырга, ә? Соң андый кешедән адресны сорап буламыни? Андыйларны бит телефон кенәгәсенә дә куймыйлар адресларын. Әйе шул, яши кешеләр, яши беләләр. Әнә, Грузиядә берсе өч катлы таштан йорт салдырган, ди. Беләсеңме шуны? Әле ишек алдында мәрмәр колонналар,

Күпме әйтергә була инде сиңа шул суд турында сөйләмә ди! Инде шактыйрак судландың бит. Шул француз коньягы өчен Мәскәүгә барып кайтты. Их, кавышсыннар диген. Кавыша алсалармы? Әллә кавышу турында да сөйләргә ярамый инде? Шул очракта ярый. Очрагына карап, законны бозарга да, кагыйдәләрне дә атлап чыгарга ярый. Кавышсыннар, нигә кавышмасыннар? Әйе. Шулайсың? Кара әле. Нигә бераз инде җыештырмадыгыз инде, ә? Каушап калдым инде, каушадым. Ә Эмма кайда? Әнә, бакчада китап укыган булып, волейбол уйнаган шәрә егетләрне күзләп утырып. Кара әле, мин бит өстәлгә яңа эскәртекне җәяргә кушкан идем. Тукта әле, артык бай булып та күренми. Без ул эскәртекнең каян килгәнен беләбез. Бәһасе дүрт мең сум! Җәярез. Көн дә андый кунаклар килеп тормыйлар. Җәярез. Кая куйдың соң әле? Ә, Эмманың бирнә чемоданына тыккан идем. Әллә кузгатып тормыйсыңмы? Җәярез, дим. Кая килгәннәрен белеп китсеннәр. Байлыгыбыз бар, тик менә дәрәҗәң генә бәләкәй. Шул гомер белән начальник та була алмагач нишләп утырдың син? Эх. Менә. Тукта әле. Безнең хуҗа ир кеше Әнвәрбәк Солтановичын эскәтертә карап исе китмәс. Мәгәр Глиярысланунының күз ягын алачак. Әнә, чемоданын кузгатканын сизеп, Эмма да кереп килә. Тукта! Нигә кузгаттыгыз минем чемоданны? Кызым, кызым, тукта әле, кызым, тукта. О, тукта, аларда минем әйберләргә карыйм. Кызым, ишек төбендәге ак сак карчыкка ун тиен сарык ачылганы тимә. Кайтып кергәндә әллә ничек карап калды. Күзе минем сумкада иде. Бар, кызым, бар, бар, бар. Тоталар да үртәп минем әйберләргә кагылалар, тоталар да кагылалар. Кызым! Кызым, менә ныклап кияүгә чыгарсың да, бөтен нәрсә үзеңнеке булыр. Һе, үзләре юньле кияү тапмыйлар да. Артыгын сөйләшәсең, кызым. Тел ул ике яклы пычак, бер ягы ешрак үзеңә кадала. Менә мин ни өчен бер урында егерме бер ел утырам? Чама белән сөйләшкәнгә күрә, Хе-хе-хе! Утырып әллә ни корганың юк шул әле, ди әни. Син бүген безгә нинди кунаклар киләсен беләсеңме? Йә. Кем чакырып китерә аларны? Корганы юк, имеш. Җиткән кыз үзе кунак, ди әни. Бүген монда, иртәгә юк. Әллә кырынып аласыңмы? Дөрес тә, кырынырга тотына, муен тирли башлый. Әй, туктале, тукта, Галимҗан, әллә козга барысын да алдан белгертеп куябызмы? Ташы кызган, йә кунаклар килгәч бер-бер нәрсә әйтеп ташлар. Карале, бөтенесен дә алдан исәпләп эшләргә кирәк. Дөрес, әнә берәр кинога җибәр үзен. Кинога бармыйм. Мороженыйдан тешем сызлый. Ашамассың! Су, мороженый да ашамас, нишләп утырыйм соң мин анда? Кем моны ни карый? Анда бит өйләнешәләр дә кияүгә чыгалар, кияүгә чыгалар да аерылышалар. Соң, үзең бит төрмә, судлар турында ишетәсең дә килми. Әллә миңа кеше бәхетен карап утыру рәхәт дисеңме? Сәлимә, үзең аңлаш кызың белән.

Бишкә ярулы булып йөрим. Нәрсә көләсе? Кызык! Нәрсәсе кызык инде? Син бишкә ярылсаң, ни төслерәк булыр иде икән ул? Тукта әле, тыңларга өйрәтим эле. Ай, егерме ел тыңлыйм инде, егерме җәй чиге буламы моның кайчан да булса, юкмы? Юкны сөйләмә, сузма. Менә кияүгә генә чыгыйм. Мин сезнең бер сүзегезне дә тыңламыйм. Тыңларга җыенмыйм да. Соң ни сөйләшәсез сезнең белән? Җиттеме сиңа, юкмы, кызый? Укымыйсың, эшләмисең, җитмәсә тагын баш бирмәскә маташасыңмы? Эх, әтиең шул дәрәҗәлерәк урында утырмый. Белер иде ничек сине тыңлатырга икәнлеген. Бер сүз җитәр иде үзеңә. Я, ярый. Сөйләп кал. Ярый, кызым, әйдә, утыр әле. Син безгә яңа хуҗа килгәнен беләсеңме? Ой, беләм. Мең кат киләдегез, ким түгел. Имеш, үтә каты холыклы, чакма таш кебек хатын-кыз. Имеш, үзе дөньяда бер чибәр. Характеры белән ирләргә биргесез, һич ипкә китереп булмый. Үч иткәндәй, әти-иннәрнең дә директорлары алышынды. Эй, хәзрәт беребезгә генә килсә, бер-беребезне тынычландырып, ничек тә яши идек. Бу юлсы бәла ике яклап килде шул, кызым. Һе, элеккеге директорга кая куйганнар? Турап, Йолдыз ясавына бирмәле мәгънәле, мәгънәсез сорау. Менә безнең хуҗа ялгыз икән, кияү дә булганмы, юкмы, тик әлегә ялгыз яши. Аның хәленә калсаң, егерме сигез яшендә япа-ялгыз. Син аның яшен каян беләсең? Соң җәй буе шуны тукыдыгыз ич. Имеш, төяп яшь килеш шундый җаваплы эшне ышандырып тапшырганнар. Яшь булса да, сүзе үткен, күзе кискен, Имеш, башкаларны ай ярында кулга ияләштерә алган идек, моны теге якка да, бу якка да бегеп булмый. Ашамый, эчми, агай-энеләрен белми, дус-ишләр белән йөреми, туган көнен дә сезгә белгертмичә генә үткәргән. Һа, моны сөйләгәннәрен син түгел идеңме соң, әни? Ай, кызым. Тукта, кызым, бик күп сөйлисең, йә берәрсенә шулай дип ычкындырырсың. Карале, кызым. Әтиең нәргә килгән директор да яшь иләнмәгән дидең икән. Беләм, беләм. Утыз дүрт яшьтә. Машинасы юк. Аларга да җиңел. Гараж урыны эзләми, дус-ишләр чакырмый, кунак җыймый. Алмый, бирми, ашамый, эчми. Исемен Әнвәр бәк тота алу ич. Белә, валлахи белә. Сине кадрлар бүлегенә генә куясы калган. Әй, әгәр дә мин Кадрлар бүлегендә мөдир булсам, анкеталарга яңа сораулар язып тутырыр идем. И-и, бик курган булыр идең инде. Һи, әтинең эше начар. Белеме сай, дипломы да юк. Белеме сай булса да, бер урында егерме ел эшли, бик зур практика, дәрәҗәсе, абруе бар, кеше арасында исеме бар. Ой, яңа директор килде дә, эш алымнарын үзгәртте шул. Ә боларның каян беләсе? Ә, мин бит тыңлаулы бала, әни. Сезне гел тыңлап йөрим. Әй, кызым, бу кадәр үк белерсең дип уйламаган идем. Бу кадәр үк сизгерсеңдер дип тә белмәгән идем. Ярый, кызым, димәк, син безнең гаиләгә ике тарафтан да куркыныч яраганын аңлыйсын. Ә хәзер белмәгәннәреңне тыңла. Без әтиең белән менә болай уйлаштык. Әни. Әу. Мине Әнвәрбәк солтан ишка кияүгә бирәсез? Кызым, иң элек әтиеңнең эшен хәл итәсе бар. Әни. И кызым, син бит төшеп калган бала түгелсең. Менә әтиең бүлек начальнигы булсамы, синең кулыңны сорап, егетләрнең ниндиләре генә килмәс, кызым. Их, кызым, менә бер каптыруда ике куянны эләктерергә булдык бит без! Ә мин куян ите яратам! Ә Бәбәк Солтанович белән Гөлия Руслановнаны кавыштырабыз да. Нәрсә? Габделәхәт абыең белән Нурмисал апаңны чакырдык ярдәмгә. Менә Нурмисал апаң туңкүчән, тик ирен чакыргач, аны калдырып булмый. Шуңа күрә тиздән алар килеп җитәрләр. Кызым, белеп тор, бүген безнең түрдә кияү белән кәләш утырачак. Мингелия Руслановнаны әтиең Әнвәрбәк Солтановичны чакырып кайтарды.

Әни, әл. Әгәр дә Әнвәр Бәксолтановичка мин ошап куйсам. Кая үреләсең, кызым, кая? Ул бит яңа директор. Аның, мин аңа гашыйк, мин әле аны күрмәгән, ә аңа гашыйк. Аның бит дәрәҗәсе, урыны, һәммәсе бар бит аның. Син әллә кинога китмәдеңме әле? Әни, китәргә җыенмыйм да. Тагын җиңдеме сине? Әй, бу юньсез, куртансыз кызга серне чишеп ялгышлык эшләдек микән әллә? Әй, Ходаем! Әнвәрбәк Солтанович киявегез булса, сезгә чат кына файда ич!

Зәһрә, хәлләрең ничек? Чыкмаган җан гына инде. Киләләрме соң, юкмы? Килерләр. Карале, Габделәхәт корда. Күңел бик тешик. Мин әйтәм, кайбер нәрсәләрне барлыйк мәнде. Әйдә, мин дә бер әкәмәт кыстырып килдем әле. Булдымы, чалбарны кире аралый диләр ич. Ирләр аңлыймыни соң алар, Гөлли Оксановна янына нинди кыяфәттә килергә диеп, өч көн баш ваттым. Эшкә ничек тә ярый, ә монда. Әнвәрбәк Солтанович янына диген инде. Әй, анысын да уйладым инде. Керфегемне буяп кына бетердем, карасы коелды да төште. Өр-яңадан чишенеп, юынып маташа торгач, сәгатькә карасам, котым очты. Әле ярый, минем бәхеткә киеп җитмәгәннәр икән. Юк әлегә, юк. Әгәр килми калсалар? Ничек инде килми калсалар? Тел төбе ничегрәк иде соң?

Кораль бу француз пудрларының бер рәте дә юк инде, әме. Галимҗанның башкасының хәленә килмәсә дә, кунак чакыра белә. Элек ярты сүзеннән килеп җитәләр иде әле. Монда бит аның кешеләре нинди! Әйе, андый кунакларны чакыру бик җиңелләрдән түгел шул. Карале, помадамны Сириядән алып кайтканнар иде, матур бит, әйеме? Сәлимә. Син безгә үпкәләмә инде, ә? Әгәр безнең квартирабыз сезнеке шикелле зур булса, тирә-күршедә шундый затлы кешеләре торса. Безнең бит этажы белән рабочий. Берәр әйбер алып кайтырга да куркыныч. Коридорда очрап сәлам бирер кеше дә юк бит, ә? Күп теләгәнгә әйтсәң дә юк, әйтмәсәң дә юк. Ой, үләм инде шул эте ясыса, йортка яшер. Габделәхәт әйбәт кеше, холкы сабыр, һәрвакыт яхшылыкка өметләнер. Ай, сездәге җиһаз, сездәге байлык! Керүгә хөрмәт уята инде менә. Әллә шундый зур квартираларда тору рәхәт диеп уйлыйсыңмы? Түрегез киң диләр дә, Мәскәү кунагын да, район кунагын да китерәләр дә безгә кертәләр. Менә шул инде аның рәхәте. Әйе, шулай шул. Авыллар ичмасам тутырып алып килә. Ә менә мәскәүле Габделәхәт әйтә, Хәзер Мәскәүләрне ике тараф та сыйлыйбыз, ди. Без Мәскәүгә баргач, Менә без килдек, дип әйтеп сыйласак, Мәскәүләр безгә килгәч, Хуш килдегез, дип әйтеп сыйлыйбыз, ди. Әйе, савалар инде, савалар. Сый димәктән, безнекеләр кая югалдылар соң? Җемереп утырмасыннар тагын, карап чыгыйм әле. Бар, бар. Кара әле син боларны. Чабатаны да монда элеп куйганнар бит, ә? Э, сувенир? Ну, җыйганнар малны. Әле дә туймыйлар, һаман хапы китәргә генә торалар. Тереләй тотып ашарлар иде, яраса. Берәр сүз ычкындырмадыңмы? Юк, ник? Планнары зур боларның. Караны, ачык авыз булма. Күчтәнәчләреңнең барысын да күрсәтмә.

Фатирның тамыннан чәберәген алачаклармы? Акчасы да артамы? Әлбәттә. Кухняларын күрсәң, күрсәң, һичкая чыгып йөрисе юк. Әллә мин әйтәм. Тепчек малайга шуларның кыздарын гына алабызмы? Аны кая куярбыз, идәге имгәгең җитмәгәнме әллә? Ана гына ошаса, такылдап тора торган бер кабым булыр әле. Ич Галимҗанда, Фырат саран, үлемсез. Саран булса да бүлек начальнигы Галимҗан булачак әле, син түгел.

Бер хәлем дә юк әле. Дизайнерлык курсларында укып йөрим. Әһ, әле һаман эшкә урнашмадыңмыни? Әллә сезнең Марс урнашты инде? Керергә бик нык ниятләп йөрим. Юк, кермәдем. Сигез мең тәңкә акчага кемгәдер тәлинкә тотып йөрисем юк. Ул акчаны миңа әнием дә бирә. Ай, үтә дә дөрес сөйлисең инде, Эммочка. Карагыз әле, Нурбисала апа, Бу атнада миңа әллә нинди матур күлмәкләр алдылар. Әйдәгез әле күрсәтәм. Әйдәгез, әйдәгез минем белән. Кая болар? Эмма янында. Фу, рюмкага кагылма дидем бит инде мин сиңа. Габделәхәт кызны кофега кушып кына. Карале, син бүген нинди көн икәнлеген абайламыйсың бугай. Бүген мин сиңа эчмәскә кушкан идем. Синең аздан да телең кермәкләнә, бүген тел төп корал икәнлеген оныттың бугай. Аннан соң.

Яңы җылыту. Башка сүзләрне калдырып торыйк. Мин Сәлимә ханым белән килешәм, дөрес сөйли. Рекламасыз гына, шау-шусыз гына таныштырабыз да аларны үз ирекләренә калдырабыз. Ифрат акыллы фикер. Ялгыз яшәү турында мисаллар китерегез. Әйе, әйе. Сискәнеп китеп бер-берсенә куркмаслармы соң? Әйе, планлаштыру да авыр. Без Әнвәр Бәксолтановичны, ә сез Гөлия Арыслановнаны белмисез. Дөрес, алар икесе дә бергә килеп керә алмыйлар. Мин әйтәм, әгәр дә бераз вакыт сыйдырсак, алданрак килгән кандидатка бераз серне белгертәбезме?

Киләм дигән. Кайчан? Бүген. Килү числосы бүгенгә туры килә. Сугуын эчке чекен сукканнар. Унике сүз бар. Килер. Аның шундый гадәте бар. Комачау алырга дигәндә чемпион. Өйләнешкән елны хәтерлисеңме, Сәлимә? Хәтерлим инде, хәтерлим. Алай диме? Үз атаң бит.

Егет белән кызны түргә бергә утырткач, аңлашыламы? Ничек кавыштырганыбызны да сизәчәкле! Дөнья шуңа корылган. Рәхмәт инде, Габделәхәт, рәхмәт, тынычландырды. Уф, ай. Дөрес, безгә нык булырга кирәк. Әйе, әйе. Уйлаганнарыбыз барып кына чыксын иде инде, әй, Ходай. Дөрес әйтәсең, дөрес.

Аларны икәүдән-икәү генә калдырабыз. Алар залда, ә без әти янында кухняда. Әйтәсе, аңлап бетермим. Әллә һаман мине танымыйсыңмы? Син, атаң, Балчыклыдан килдем, исемем Галимҗан була. Һаман танымыйлар. Ачуланма инде. Монда эшләр чак кына чуалып китәр чак иде әле. Нәрсә, әллә Бер кешегез вафатмы? Әти! Милиция көтәсезме? Тентү керәме? Нинди юньсез сүзләр сөйлисең син, әти? Бик югары дәрәҗәле кунаклар көтә идек, әти. Әллә генерал килде? Шул ук дәрәҗәдәрәк. Безнең өчен генералдан да югары, әти. Сын, улым, көткән кешегез Шундый зур дәрәҗәдә булгач, кая кадәр үрләдең соң син? Үрелдим дә үрелде. Рәхмәт, улым, сөендердең. Менә мин дә килеп чыктым әле. Бик әйбәт. Менә чырайларыгызга караганда, әле сез чәйләп алмагансыз бугай. Мин әйтәм, Венера килгәнче әз-мәз чәйләп алыйк. Минем дә шушы урында утырып чәйләп аласы килә. Килен, сүрелмә! Үч тәңәчес килмәде. Сезнең генералыгыз каклаган казакшымы? Ә? Кызыда таман гына закускага малай үтереп биргән нәрсә инде. Бер каз ашыйсың да, бер чиләк, юк, чиләк тә түгел, аракы да түгел, бер самавыр чәй эчәсең. Эм, генерал, генералыгыз авыл мае кабамы? Әй, шәһәр мае буламыни? Менә, тотып җибәр. Монысы менә. Сыек каймак. Буясы да бар. Бер килем. Менә яңа гына суырткан юкә балы. Авылда яшәсәң, яшәп була инде ул. Миңа нәрсә, эш тә эш. Колхоздан кайтасың да, үз хуҗалыгыңа тынасың. Менә монысы бәрәңге. Мәгәсе килер, алтмыш күкәй. Син аның кабыгына кара, дәфтәр калынлыгы. Фабриктагы ак сарылы юка кабыклы йомырка түгел, домашний, авылский. Менә монысы сарыкның арт боты. Кичә кич белән генә суйдым әле. Күбрәк тә лай идем. Әллә мин әйтәм, була сәмәлүк тәвре, әллә булмый.

Миңа нәрсә алып килдең, Дәватиев? Уф. Миңа да бар, кызым, бар име? Име түгел, Эмма. Бар, кызым, сиңа да бар, кызым. Нәрсә бар? Сиңа, кызым, син бер тапкыр да кайтып күрмәгән туган авылыңның кайнар сәламен алып килдем. Рәхмәт, диде Лилия кызы. Табынга Эмма кызыбызны да утыртырбыз инде. Авыз кибә. Мин әйтәм әле, генерал килгәнче, бер чәйләп алыйкмы? Сөйләшә-сөйләшә. Менә хәзер икәү булдылар. Көз күкләнеп. Әгәр килеп керсәләр, айя! Аннан соң миңа менә дөнья хәлләрен кем аңлатты? Менә әйтик, Америка патшасы нигә һаман кычкыра? Сугыш күргәне юкмы? Безнең пример күргәнебез бар.

Бусы тормыш иптәшем, Гөлия Гөлия Руслановна, җан дусларыбыз, борынгыдан күп тапкырлар сынауга Иң якын, иң кадерле дусларыбыз Гөлли Арслановна. Әйе, егерме ел бер табында аш бүлешәбез. Сүз уңаеннан гына әле булса, Галимҗан Галимҗановичның кадерен белүче олы зат икәнен дә искә төшереп куйыйк. Габделәхәт Сөнгатович та шәһәребезнең иң меһербанлы, Иң абруйлы, иң-иң. Егетләрнең берсе. Бу йортта очраклы кешеләр очрашмыйлар. Әйе, бик дөрес, бик дөрес. Нурмисал Билаловнаны беләсез. Әйе. Габделәхәт Сәнгатович минем җәмәгатем була. Ә мин Гөлия Арслановна булам. Сүзне сездә генә бел. Сезне беләбез. Сезнең хакта да искиткеч яхшы сүзләр генә ишетәбез. Тудайны кебек булыгыз, Гөлия Арслановна. И Ходаем, нинди яхшылыкларыбыз өчен шулай безне зурладың икән? Безгә дә шундый мәртәбәле кунаклар килер икән. Сез мине уңайсыз хәлгә куймагыз әле. Мин бит сездә тагын кунаклар булыр дип уйламадым.

Безнең Галимҗан өйдә эш турында бер дә сөйләшкәнне яратмый. Өйдә эш турында сөйләшү гомумән яратмыйм мин. Өйдә бит шатлыклар, куанычлар турында гына сөйләшү рәхәт, Гөлия Руслановна. Тормыш бит гел-гел куанычларга гына тормый. Эштәгесе эштә калсын. Әни! Давайте анда котырар, анырга нинди бар инде бирегә. Нигә мине, миңа генералны күрсәтмиләр Илья Руслановна, менә бу безнең төпчегебез Эмма була инде.

Ай, сүзегез миңа гына идеме, Гөлия Арыслановна? Җитәкче хакында коллективта төрле фикерләр туа, аңлыйм. Махсус кызыксына, белергә тырыша дип уйламагыз. Махсус кызыксына дип уйламагыз. Килеп-килеп әйтәләр. Әнә, кызыгыз да шуны сөйләп тора. Бала гына ич ул. Кыргый дикәс дисез икән инде мине, кырагай дисез, усал, салкын карашлы дисез. Нигә алай? Минем каявым сезгә ошамады? Мин бераз аптырашта калдым. Әйттегезме шул сүзне? Булды, Гөлиарыс анна, без берара сезне аңламадык. Бәлки, шул сүзләргә рәнҗеп мин бүген монда килгәнмендер. Чыгып китсәм, берни белми калуым ихтимал. Бүгенге атмосфераны аңламыйм. Өегездә кунаклар, ниндидер генералны көтәсез. Әйе, әйе, генерал.

Шундый карама да торасыз. Әй, әти, монда син күрмәгән әйберләр күптер. Кунаклар хөрмәтенә куелды. Ул кухнядагы шкафыгыз гына да бер 500 мең тора торгандыр. Тәвәтием, тәвәтием. Әу, кызым. Барыгыз, бар, әйдәгез, сыйныгыз да сыйлагыз.

Үзара аңлаша алу бик рәхәт ул, Гөлия Арслановна. Үз вакытында китә дә белергә кирәк түгелме? Кая ашыгасыз? Ничектер уңайсыз булып китте. Шундый истәлекле, матур очрашу, Гөлия Арслановна. Белүебезчә, сезне өйдә көтеп торучы юк. Әйе, ялгызлык яхшы хәл түгел. Гөлия Арслановна, бездә һәммәсе дә гади. Килдем, утырдым, таныштым. Урыныгыз, урнашуыгыз ошады. Ирләрегездә юмор бар. Әйе. Нидер көтәсез, кемнедер көтәсез. Алай да китәм. Гел язмыш. Безнең монда нәни генә уй бар иде. Без дус-ишләр, еш очрашабыз. Әйе, Сүзне сүз ияртәр игәндә, уйны уй тудырыр игәндә, киңәш табыш дигәндә. Ягез инде, Сәлимә ханым. Әһәм. Гөлия Руслановна, туктагыз. Без бүген сезгә күңелле генә сюрприз ясарга булдык. Менә. Әйдәгез инде, тизрәк сөйләгез. Галимҗаннарга да быел ел башыннан яңа хуҗа килде. Әйе, гаҗәп кеше инде, бигрәк тә аңлыйлар үзен. Илән-мәлән егет икән. Генерал дигәнегез шул буламы инде? Зинһар, безгә үпкәли күрмәгез инде, ирләр митингдалар, кыздылар. Менә шушы директорны да без бүген кунакка чакырдык. Сәлимә ханым, монда сез хуҗа, мин бит сезнең кунаклар санын чикләргә җыенмыйм. Гөлия Хәсановна, сез аңлап бетермәдегез. Без аңлатып бетермәдек, диген инде. Менә шул абруйлы, дәрәҗәле, яшь, өйләнмәгән директорны яшер, сезне икегезне янәшә утыртырга теләдек. Безнең нәрсә, тормышыбыз җитеш, бөтен нәрсәбез барлыгын күрсәтергә теләдек. Ә төп максатыбыз да бүген әнә шул иде. Сез мине уңайсыз хәлгә куюыгызны аңлыйсызмы? Ә дөньяны кем кем белә, Гөлли Арсланна? Сезгә дә ялгыз гына читендер, аңа да авыз авырдыр. Сез бит дәрәҗәле хатын. Йә, егет халкы сезгә сүз кушарга курка торгандыр. Ул иптәш моны беләм. Юк, юк, бернәрсә дә белми. Юк. Сез мине бит инде читен һәм кыен хәлгә куюыгызны аңлыйсызмы? Теләмәсә, сез бер нәрсә дә белми калачак. Сез күрешегез генә. Бу идән сүз читкә чыкмый, Гөлнарис ханымнар. Әйе, әйе. Хәтта кызарттыгыз да. Теләгегез яхшы нияттәндер. Алай да китәм. Бик кызык икән боларда, кара инде, ә? Кунак белән кунакны күрештермиләр. Генералны яшерделәр. Юк, бабай. Әйтмә инде, кызы. Менә миңа Америка хәлләре кем сөйләр? Аннан соң син бик сөйкемле бала күренәсең. Минем сөйкемле балаларым, сөйләшәсем килер.

Сез танышырсыз. Аеры. Тулышлар киңәйде. Нуркәм, районда яшисез икән, Галимҗан Галимҗанович, бу якларга чыкканым юк иде әле. Йөреп кайтасым килде. Әйе, дәрәҗәсенә лаек булып килдегез. Казан бит миңа бик ошый. Шәһәр, Казан яны урманнары. Безнең бабайлар бит.

Мин үзең күземә күренәсең дип торам. Йортның хуҗасы миндә эшли, өзми, куймый. Тәңкәмә тиеп бетте инде, чакыра да чакыра. Ә аның хатыны миндә эшли. Сөйләсәң, ышанмаслар, әкият бит бу. Син кайчан бирле Казандасың? Курыкма, сине эзәрлекләп килмәдем. Анысы курыкмыйм да әле, могҗиза бит. Чын могҗиза! Көләрлек тә бар. Ә син үзеңне кем сыйфатында боерта килгәнеңне беләсеңме соң? Сине күргәч, тәмам башым катты. Әллә нәрсәләр уйлап килмәдем мин? Кунакханәгә барып кайтасы иде. Син бит бүген кияү егете, аңлыйсыңмы шуны? Әллә Галимҗан Галимҗанович дип кызы бармы әллә? Бар. Кит аннан! Тизрәк чыгып та яза моннан. Мин, синең кәләшең мин! Алар безне табыштырырга җыенганнар! Булмас, ышанмыйм. Шаярмыйм. Урыны да ул түгел. Нишлибез? Бәлкем алар безнең ике ел ияләнешеп торганыбызны сизгәннәрдер? Ике елга дүрт ай диген! Киметмә! Киметмә, дүрт ай, санамыйм да инде аны. Кем котырсак та аерылышка.

Без яшь кияү белән кәләш булып чыгабыз түгелме соң? Әйе, егет белән көз. Нишлибез соң? Мин өйләнергә җыенмыйм. Менә мин бик атлыгып торам. Әле безнең хатын аерган ир, икенчебезнең ярдәм аерылган хатын икәнен белмәгән соң болар. Шауламаска тырыш. Алар безне бердәюкка гына таныштырырга җыенмыйлар шикелле. Ак ирләр, төче хатыннар. Кстати, син безнең ни өчен аерылуыбыз турында уйлаганың бармы? Ә синең? Бар. Син гай? Юк, син. Чүкерәләр бугай. Шат күңелле булып калдыгыз. Кылансак, кыланыйк инде, әйдә. Чамаңны гына онытып җибәрмә.

Яннарыңа кер! Әһә, керде диярлек. Аннары бит миңа джинсовый чалбар эләкми. Алайса кермә. Ә тегесенең исеме ничек? Гелли Арыслановна. Тфү! Мин шешәне әйтәм, баллысын теге. Кайсысы? Чия ликеры. Ә, чия ликеры. Мин кермим дә, утырмыйм да, аларга сөйләшәсе сүзләрем дә юк. Чөнки алар дөньяны аңламыйлар. Нәрсә сөйләшәсең алар белән? Тәбәти! Нәрсә, кызым? Сөйләшмәле. Менә көлделәр, нигә көлгәннәрен белми калдым. Алар ялагайланып чыркылдыйлар. Карале, кызым. Теге, әйдә кереп, калдыкның башына җитик әле. Минем дә тел кызыша башлады, әллә мин әйтәм, кереп берәр сүз әйтеп чыгыйм үзләренә. Юк, юк, юк, бабай, кертмим, кертмим, юк, син мине бары кәйләли алмыйсың, кертмим мин сине. Ә син мине бик нык итеп кыста, җырлап бир. Син дә бит чутеки, адәм баласы. Ә чалбарга акчаны үзем бирәмен.

Бер чалбармы? Әйе. Бабай, шешәне монда гына алып чыгыйммы? Юк, мин түргә утырып кына чабам. Эй! Ә син әйдә минем белән янәшә утыр. Җырлар җырлап бир. Әйдә. Бер чалбар шугарып торгач, кеше урлашмыйча нишләсен?

Алай да сак булыйк, Габделәхәм. Мин сабый бала түгел ләбаса, хамам мин ир әтәсе. Әйтәм, гаражлар һәм башкалар турында сүз ычкындыра күрмәдем бүген. Ә үзең үзең. Нәрсә? Бүлектә калырга, начальник булырга икәнеңне сиздердең. Мин китүчеләр хөрмәтенә генә тост әйттем.

Беләсеңме, минем Тилекәй бүген нәрсә диде? Нәрсә диде, җанкисәк? Бүлеккә начальник була алмасам, ташлыйм да китәм, ди. Кит аннан! Йөзеңә бәреп шулай әйттеме? Бүлеккә начальник була алсам, торам, ди, мин аның белән! Тормыйсаң, кил монда, Минем кулга төшкән көнне хатыннан аерылам. Кызны кияүгә бирәм. Аннары без бергә. Картаеп бетәрмен инде мин. Картайма, рөхсәт юк, җаным. Җаным, сиңа бер киңәш, нәни генә, бармак очы хәтле генә. Сиңа ни кылансаң да килешә, затлы ир син. Тик бүген

Бу ыгы-зыгылар бетсен, мәшәкатьле укулардан арынып, аннары үзем белеп чакырырмын. Шундамы? Әйе, әйе, ахирәтем, ун көннән соң гына кайтса, ачкычларым инде. Үләм сине сагынып. Ә синең, синең? Галимҗаннар килсенме? Әллә тагы көчкең бармы? Бүлектә калырга маташа. Юк, юк, юк, начальник булып син калырга тиеш, син яшеррәк. Эй, җаным! Юмага салып чаба тормасын, димен.

Шундук чүп нәрсә ачылмый калды. Кирәкми. Әйтсәң сүз, төртсәң күз чыга дигәндәй. Нигә? Үткән-беткән. Мин сиңа бит бөтенләй яңа кеше итеп күренәм. Кәләшеңә карамый ярамый, егет. Мин чынлап. Әйдә китик без моннан. Ничек уңайсыз. Ничек очраштык без бүген монда, ә? Могҗиза! Чынлык җиза бит бу. Ә тагында оста сөйләшә син. Ә менә синең тәртип начар. Тотыгы син дип миңа таба елыша. Гаҗәп. Хуҗалар аны-моны сизенерлек булмасын. Шушы хатынга өйләндемме мин? Шушы хатынны сөйдемме? Шушы хатын белән беренче мәхәббәтле төннәремне үткәрдемме? Шушы хатыннан аерылдыммы? Һай, бергә торганда, синең мине назларга да, матур сүзләр әйтергә дә бер дә вакытың җитмиде шикелле, ә хәзер сүзләрен дә табасың. Исеңдәме, теге, аеп бүләк иткән кешене бүлек начальнигы итеп куйдың? Ул бүлектән бит бер кеше пенсиягә киткән иде. Ул кешенең Офелия исемле кызы белән дә кинога бер сәбәпсез бармадыгыз алайса? Әйе, кергән идек шул. Менә безнең аерылышу әнә шул йөнтәс аюдан башланды. Мин шундый ук чамаладым. Болар, мин әйтәм, сине ялмап ятачак. Ничек алар сине шул вакытта өйләндермәделәр Офелиягә?

Әллә нигә аякларым монда тартты. Китик без моннан. Синең аркада мин кешеләр турында начар уйлый башладым. Алар синең аркада мине кыргый, салкын карашлы дип йөртә башлаганнар. Син гаепле. Бүген нигә син килдең монда, нигә түрдән сыйланып утырасың? Бәлки алар чыннан да безне егет белән кәләш итеп хис итәләрдер. Бәлки чынлап та алар безне кавыштырырга ниятлиләрдер. Алайса ашыкмый, миңа синең белән икебуран рәхәт дигән өстемнән ниндидер авыр йөк төшкән кебек булды. Үзең ишетеп тормаган яшь кеше алдамаска тырыш. Гли, карале, мин ул кыз белән кинога бер генә тапкыр кердем. Бер! Бетәмен, мин аның янына бармадым да. Без ул вакытта аерылышкан идек. Ә син мине шунда тыңлап та тормадың бит, тыңлап та тормадың. Әйтәм ич, без ул вакытта аерылышкан идек. Институтка керергә булышкансың. Институтка керер өчен икеме-өчме дача участогы биргәнсең. Болар өчен нәрсә булды инде? Шуннан соң мин алар белән арамны кырт кистем. Без ул вакытта аерылышкан идек инде. Ә син мине тыңларга да теләмәдең бит шунда. Үзең теләп бик түбәнселеккә төштең. Җитәкче кеше халык күз алдында. Аның кулы, эше, сүзе саф булырга тиеш. Ә син? Үзең түбән тәгәрәдең дә, тоташ тармакларыңны да үзең артыңнан иярттең. Андый кешенең хатыны булу гаять авыр. Һәр көнне сатылу, яманлык, хыянәт! Ярый калсын, нигә син килдең бүген Казанга? Мин яңача яши башладым. Кешеләрчә гелли. Аңла инде, кешеләрчә яши башладым. Сиңа ышанасы килә. Рәхмәт, гелли. Тирә-ягыбызга карыйм да, аңламыйм. Сожалению, день рождения только раз в году.

Ә менә минем чыгып китәсе килми башлады. Ахырына хәтле шаһит буласым килә. Син теләсәң нишлә, мин китәм. Кәмил карыйсың киләме? Кәләш белән киян Кәмитәй кушылмас берәм аерылырга әпәт сәбәп булды, шул йөнтәс аеру арага керде. Күчтәнәчләрдә стандарт бит! Коньяк, кара икра, йөнтәс аю. Китәсеңме-юкмы, дим мин сиңа, әйтә. Юк, китмим. Эш башланды гына әле. Улыма сүз үткәрә алмам, ахрысы. Хәтерләгән. Мәгәр аның гына кызы йөгертергә минем правам бармы-юкмы бу йортта, ә? Дәү әти! Йөгер, теге Португалиягә килгән җуан шешәне алып кил монда. Минем дә генерал белән утырып эчәсем килә. Мони бит. Менә минем сиңа бер генә соравым бар. Сорагыз, бабай. Нигә менә мал җыялар? Сез йорт хуҗаларын әйтәсезме? Аларын да, башка мал биргән. Мал, башлыларын малга биргән, башкаларын да әйтә. Мә генә әле сорау бирдең, алай килешәм. Улларын өйләндергәннәр, квартира алып биргәннәр. Бөтен өй җиһазларын бирдек, ди Эмма. Өч бүлмәле квартира алып биргәннәр, ә бала алып кайтмыйлар. Мин дә бәби алып кайтмыйм, ди Эмма. Соң, шул хәтле җиһазлар булып, Кем өчен бу? Ни өчен? Ә сез аларның кулларына гына карагыз. Биш бармакта биш балдак. Әгәр йомырсалар, йодрыклары алтын. Чыннан да, бабай, йодрыклары алтын. Сөйләп бетерегез, бабай, тыңлыйм сезне. Ни өчен менә сөенечләре уртак килми? Чөнки бар куанычлары да малга корылган. Күршеләренең Бусага аша атлап кергәннәрен күргәнем юк. Ә бит күршеләр вафат булгач, машина хәтлек булса да озатасы кешеләр. Ә кунакка генералны чакыралар. Күчтәнәчләрне әтигә түгел, ә кемгәдер тапшыралар. Дөрес, Елисибау ике ишан сүзе генә. Бабай, ул бит генерал түгел, тәвәти. Тыйт!

Әллә анда да чакырасызмы? Бабай, без сезгә саулык, сәламәтлек телибез. Ә? Теләмә син миңа андый теләк. Әгәр мине рәнҗетәсең килмәсә, әйтмә андый сүзләрне. Син, ну, яхшы сүзгә яман казык дигәндәй инде, әти. Әгәр озак яшәсәм, шушы алтын йодрыкның тәмам баш түбәсенә куныр дип куркамы? Әйдә, әйдә! Шуннан башкага ярамый бит ул алтын йодрык! Әти, әйдәгез, әйдә, әйдә, керегез, әйдә! Болай бик кыстагач, барам инде, барам. Керәм. Дәү әти шундый кызык сөйләшә, мин берни дә аңламадым. Әнвәрбәк Солтанович аңласын, аның аңлавы кирәк.

Без кунакларны югалтыр түгелме? Хәзер куркынычы бетте. Алай да стратеги, тактика якларын бер уйлыйк әле. Чакырдык, килде. Гүзәл ханым белән түремдә утыра, бүләкләрне кабул итеп алды, сөенде. Түр синеке анысы, ә идея? Эшкә ашмаган идеяң өчен ни таләп итәсең син миннән, Габделәхәт? Тиздән пенсиягә китәсең. Шуннан? Урының буш кала бит. Әллә миннән дә берәр лаеклырак кеше бар дип расларга телисеңме син? Мин синнән яшьрәк? Ә хуҗа кем түрендә утыра? Кемнән бүләкләрне кабул итеп алды? Галимҗан, оятсызланма. Мин бернәрсәсез дә кала алмыйм бит. Әнә бездән ерак түгел ике гараж кооперативы төзелә. Әнвәр Бәксолтановичтан керәм дә сорыйм. Малаемны укырга урнаштырсын, сорыйммы? Сорасам бирә. Ә ике гараж урынын күпмегә сатам мин, беләсеңме? Сатырыңны беләм, тик бирерме, юкмы? Хуҗа минем түрдә утыра. Әй, Галимҗан, Галимҗан. Баш исән, әйдә тагы берәрне кагыйк әле.

Мин дә Галимҗанның бүлек начальнигы булуын телим. Бик телим. Ой, рәхмәт инде, Нурниса. Рәхмәт. Тегеләр рәхәтләнеп сөйләшсеннәр. Гөлия Арслановна безнең кулда хәзер. Алай да... Ни әйтергә теләдең, Гөлия? Кунаклар безнең аерманы катырга җыеналар һәрвакытта да. Әйдә, балконга чыгып бераз

Грамоталарым бар, үзем генә калыйпмы? Турыдан туры яра аласызмы сез юкмы? Әйтмәвем хәерлерәктер инде. Тегел. Ике гараж урыны кирәк, малайны укырга кертәсе бар. Беттеме шуның белән? Аннары тагын шуны да әйтермен дигән идем. Галимҗан Гарипҗанович эшне тарталмас, ташмас! Нигә башта ук шулай димисез инде?

Килен юмартланган. Йоклатырга тели. Исерек кеше бит ул файдалы кеше. Ярый рәхмәт. Ром инде бу. Ром, әти ром. Ромның да бер дигәне. Эчеп караган юк. Алай да рәхмәт. Эч аңа, эч. Менә улыма әллә нигә бер килдем, әллә тагын киләм, әллә килә алмам. Улым, все-таки

Нигә сезгә Гөлия Арыслановна? Ул бит бик карт. Гөлия Арыслановна бит ул саф күңелле, намуслы кеше. Эмма, марш кухняга! Ә сез миңа кычкырмагыз! Мин сиңа тиң түгел! Әнвәр Бәксолтанович! Галимҗан Галимҗанович! Әйләнештә йөрергә ярата уратып-уратып. Әйләнештә йөрсәң, эшкә барырга вакыты калмый. Халык, турыдан-туры, кыска гына тотыгыз әле. Байтактан бер урын да таптанам. Почет грамоталарын дисезме? Бүлек, начальник. Аңладым сезне. Рәхмәт. Гөллия Арслановна белән туегызны

Бер-бер җаен Зауык Галимҗанына аякка бастырыгыз. Гөлия Руслановна, кичерегез, анда Габдул Әхәт котырган, тота да кочаклый, тота да кочаклый. Сәлимә ханым, сау булыгыз инде, без инде китәбез, все. Ничек, Галимҗан? Исерек кеше бер айныр инде ул. Эй, Ходаем, үзем гаепле, үзем чүпрәк баш, ни генә кыланмадым. Мин бит аңа ялгышлык белән йокы даруы эчергәнмен. Зинһар өчен кичерегез. Бер нәрсәне дә үзгәртмәгез, бөтенесе элеккегечә калсын. Элеккегечә кала аламы соң ул, үзегез уйлап карагыз әле бит. Конечно, яхшы үзгәрешләр булсын, бәрәкәтле үзгәрешләр. Мин Әнвәрбәк белән килешәм. Ә сезгә бүген рәхмәт. Миңамы? Сез бүген чын могҗиза эшләдегез. Минме? Әйе. Сез мине күптәннән җаным эзләгән. Саф күңелле, намуслы кеше белә таныштырдыгыз. Һәм Бәрбәт тормышның бар нечкәлекләрен дә аңлый башлаган. Сәлимә ханым, сабак бер сезгә генә түгел, сабак барыбызга да булды. Ватлаган каз ашамыйча

Дөреслек өчен көрәшергә кирәк, шулаймы? Мин синең кемең инде хәзер? Иртән кәләшең идең. Син минем бердәнбер ышанычлы мәхәббәтем. Без бит арага менә шул елкә саюны кертеп, зур ялгыш ясаганбыз. Әллә ялгышлыкны төзәтергә инде исәбең? Әйе, бары тик шулай гына. Ә хәзер миңа кайт. Аюны кая калдырабыз? Калсын! Минем квартирамда мондый затлы бүлмәләр Сәламнәр, баллёр чәркәләр дә юк. Күр, минем кулымда бер дә, биш тә балдак юк. Ә минем балдагын каясың? Аны кадерләп сумкамда йөртәм. Ал әле балтаңны. Мәхәббәт бит ул, тыныч, саф һавада гына төп чәчәк ата диләр бит инде. Ки балдагыңны.